Mangwanani akanaka. Good morning to you all. I would like to express my profound gratitude. Kana kuti ndinopa kutenda. zvakakosha pakudzivirira chirwere chinonzi kensa kana kuti gomarara kana kuti nhuta Ndinoda kupa kutenda kune vakuru vese veMinistry of Health and Child Care kutipa mukana iwowu wekuti tikwanise kutaura nevanhu. Ndiri kushuwira kuti vakawanda vakwanise kuuya kuti tikwanise kunge tichinyatsonzwisisana nekuti vanhu vanotya chirwere chekenza Mukutya ikoku zvokonzera kuti vatadze kudzivirira ende kunoongororwa vaongororwa vokwanisa kuti varapwe kuti vapore chirwere ichi chokwadi chirwere cheke ndapiwa mvumo yekubvisa maski saka chokwadi chirwere chekenza chinorapika munoziva zvinonzi knowledge is power and attitude is everything saka tikazivirura kuti chii chinombonzi kensa ichochi tigozivirura kuti tinoita sei nacho tinogona kuzoguma taakutozivirura nekutogadzirira kuti kana tikazobatwa nechirwere ichi tinoita sei nacho chirwere ichi hachisi chepanext door Chinogona kubata iwe kana kuti ini. Saka tinofanira kuziva kuti togadzirira sei. Handizivi kuti munokwanisawo here kutiisira maslides ma edu kuti tikwanise kunyatsofamba tese tichiratidzana mapicture edu pano ndina chiremba vanonzi dr makova ndoda kuti vauyewo vapewo introductory wape eh, introduction yavo nekuti tinenge tichishanda tiri tese muri kuona kuti inini ndati kurei ndinodawo kushanda nevachiri vadiki kuti tibatsirane forward ndebapa okay. dr makowa huyai muzviintroduce
Uh, thank you very much, Dr. Nyakabao. Ndinokutendai zvakanyanyisa. Uh, Dr. Nyakabao is a very uh, senior oncologist in our profession and she has been a great mentor and teacher and ndinonzwa kudada zvakanyanya kunge ndiinavo and ndichienderera mberi nebasa recancer kuita kuti message yecancer isvike kuvanhu vanhu vazive kuti cancer chirwere chinorapika vazive kuti kune maprograms ari kuitwa neministry of health and child care aearly detection and uh, treatment of cancer kusanganisira nenational uh, control uh, cancer plan iri kuiti urongwa hweministry of health and child care kuburikidza mune department yemanon-communicable diseases inonzi ncd inosanganisira vamwe vabva mukutaura vanoita zvemental health nezvimwe zvakadaro Slide ramuri kuona iri ndere National Cancer Registry yedu inoratidza machiremba akasiyana siyana kusanganisira ivo Dr Nyakabawo vamuri kuona varipo apo I think uh, the second from your left ndivo vari one of the members of our National Cancer Registry uh, review team saka this is um, a document inotipa macancer statistics edu emunyika kuratidza mapatterns of cancer to see which cancers are important

a training uh, program and one, one of the most uh, sobering statistics kana kuti chinonyanyisa kuchibata pakurapa kwatinoita vanhu vane cancer ndezvekuti a significant proportion yevanhu vanodiagnoswa necancer go on to die from cancer as you can see kuti 36.7 percent which is like one in three people who are diagnosed with cancer go on to die from cancer which makes it a very serious disease in terms of mortality and what's even more sobering kana zvinonyanyisa kuti baya mwoyo ndezvekuti over 80 percent about 83 percent vanouya chirwere chapararira they present with locally advanced or metastatic disease chirwere chapa stage 3 kana stage 4 kurapa kwacho kwaakuti netsei so cancer awareness is very important kuti vanhu vakurumidze kuuya kuzoonekwa nana chiremba chirwere chisati chasvika pamastage akadzama kudai
Mirei ndiwedzere chiremba. Tati isusu vanhu 2800 vakashaya nekenza. Tikafunga majambo jets anotakura kana kuti 200 vanhu pajeti mukadhivhaidha 2800 majambo jets mangani tongoti hedu 12 majambo jets which means pamwedzi wega wega ndege ine vanhu 200 iri kudonha zvichireva izvo kuti kenza iri kupedza vanhu vakawanda chinongonetsa ndechekuti Vanofa chinyararire. Hazvisi dramatic. Asi ndoda kuti murambe muchingofunga kuti mwedzi wega wega 200 jambo jet ndege iri kudonha. Saka mukanzwa kuti ndege yadonha kamwe pagore vanhu vese vanondengendeka munyika. Asi ndege iri kudonha nekensa mwedzi wega wega.
enderera yeah, next slide ayo that's uh, a pie chart iri kuratidza the distribution yemacancers atinoona muzimbabwe the commonest in terms of um, incidence kuti cervical cancer madzimai prostate cancer nebreast cancer are the three

and the treatment options that are available and where they can actually seek cancer services close to them.
Tiri kunzwa isusu kuti gomarara repamuromo wechibereko rinonzi cervical cancer rinova iro rinokwanisa kuti ritoprevendwe nemajekiseni aya anonzi mahpv vaccine anobaiva vana uyezve rinogona kuprevendwa kana madzimai akaenda inonzi screening yekubata cancer isati yaakuratidza kuti iri kubata munhu sei mufunge chirwere chinogona kuti chisatomboita uyezve kana chisina kubatwa chisina kuita it means Tasarirwa nekenza shoma dzekuti tikwanise kushandisa maresources edu atiinawo kurapa vanhu. Saka ndo chirwere chiri kuuraya vanhu vakawandisa and yet ndicho chirwere chatinofanira kunge tichi actually tichiita eliminate who yaakuti isusu tinogona kutoperevedza chirwere ichi kuti chisave chiripo prostate iri kuurayawo zvevarume vedu akawanda dzimwe prostate cancer ikensa yekuti ka munhu akatorapwa vazhinji vavo havatombofi nayo saka zviri kureva kuti tinokwanisa kukunda zvirwere izvi tikangobatsirana kuti tione kuti tobatsira sei varwere vedu kana iyo breast cancer zvakare chirwere chinogona kubatsirika saka ngatishandei pamwe chete tikwanise kuita kuti nyika yedu tikunde kenza kenza iwe neni tine basa
ayo zvakare mastatistics ari kuratidza kuti prostate cancer cancer inonyanyisa kuonekwa muvarume has been on the rise and uh, kubva muna 2005 kusvika muna 2017 you can see kuti the trajectory is an upward one manumbers acho ari kuwedzera kuratidza kuti there is a lot of work being done padiagnosis yecancer pane basa rakawanda rinofanira kuitwa zvakare mukurapwa kwecancer
saka vataura chiremba kuti tinokwanisa kubata chirwere tigochirapa
prostate cancer um, sezvataona kuti its the Commonest cancer yakakosha zvakanyanyisa kuvarume ende kumasemina akawanda akasiyana siyana there has been a call kuti we should do something about cancers in men we see kuti muministry of health and child care maprograms akawanda ane bias kumadzimai nekuvana Saka muNational Cancer Control Plan there's been a very conscious effort kuti tiadresse this issue yeprostate cancer cancer yanetsa muvarume ende zvinenge zvakakosha kuti tisange taziva masigns nemasymptoms anosuggesta kuti munhu anogona kunge ane prostate cancer munhu anenge achienda kutoilet kakawanda inonzi frequent urination kana kuti pakuita wet munhu anoona kuti uh, inenge isisina simba dzimwe nguva unogona kuona kuti weti inogona kuita uh, ropa unenge uchienda kutoilet kakati wandei kana kuti paunoenda kutoilet unobva wanzwa kuti unenge uchirwadziwa zvakanyanya pakuita wet ende zvikuru sei manheru munhu anenge achimuka kakawanda uh, kuti aende kutoilet kunoita wet atinoti mairritative urinary symptoms Pabonde zvakare munhu anogona kunoona kuti anenge asisina kusimba zvinoratidza kuti prostate inenge isiri kuita zvakanaka zvikuru sei kuvarume vari above the age of 40 years and kana waona une any of these symptoms tinokurudzira zvakanyanyisa kuti muende kunoona vana chiremba muvhenekwe munoitwa physical examination and pane imwe blood test inogona kuitwa kuratidza kuti pane likelihood here yekuti munhu anenge ane prostate cancer saka zvakakosha kuti tinge tichiziva masymptoms aya uye kuti tizive kuti kana taita masymptoms aya tikurumidze kuenda kuna nachiremba vedu kuti tikurumidze kuongororwa kensa yacho isati yapararira ndinoda kutsinhira kuti kazhinji zviratidzo izvi hazvireve kuti une kensa kwete kazhinji kacho zvinenge zvitoriwo zvimwe zvinhu like varume pavanokura prostate gland ravo iro rinowanikwa pazasi pedundiro rinokura zvisiri zvekenza saka vanhu havafaniri kutya kuenda kunoongororwa pamusana pekuti vanenge vachifungira kuti vane kenza kashoma kuti kenza ibatwe saka ngatiendei kunoongororwa
Ndezvipi zvinhu zvinogona kuwedzera mukana wekuti munhu aite cancer? In general kune anonzi ma, ma risk factors mafactors ekuti kana ari pamunhu zvinowedzera mukana wekuti munhu iye aite cancer asi hazvirevi kuti kana munhu ane marisk factors iwayaya achaita cancer paprostate cancer mamwe marisk factors ndeanoti obesity kana munhu ane mafuta akanyanyisa mumuviri Zvinowedzera mukana wekuti munhu aite prostate cancer. Kuwedzera kwemakore yatinoti advancing age, uh, family history, uh, kana munhu akamboita hama aidha mukoma kana vana baba kana vana baba munini on the paternal side vanenge vakamboita cancer zvinowedzerawo mukana wekuti munhu aite prostate cancer then manutritional deficiencies anosanganisira vitamin d deficiency zvinowedzera mukana wekuita prostate cancer Maurinary tract infections particularly uh, prostatitis ikaitika kwenguva yakareba zvichikonzera inonzi chronic inflammation that also increases machances ekuti munhu aite prostate cancer and maelevated blood levels of the male hormone inonzi testosterone ndo mamwe marisk factors emunhu kuti agone kubatwa neprostate cancer saka vanhu vanenge vane age over 40 vane mu uh, body mass index inenge iri high above 30 nefamily history kana wakamboita hama yakaita prostate cancer ndo vatinonyanyisa kukurudzira zvakanyanyisa kuti vanoona vana chiremba vavo vatange kuitwa screening ende kana zvichibvira vaitwe screening gore rega rega kuti vabatwe kensa yacho isati yapararira kensa chirwere chenhengo dzapanduka dzoramba dzichingokura dzichimultiplier dzospreader kuenda kune dzimwe nzvimbo chinozouraya ndechekuti inenge yafamba yaenda kune dzimwe nzvimbo yozokonzera saka tinoda kuita kuti isusu tirapwe kensa kana kuti tisave nekensa kuitira kuti tisarasikirwe neupenyu hwakawanda hwewanhu Chirema vanga vachitaura nenyaya yekuti chinyi chingagone kuincreasa risk kana kuti kuita kuti munhu ave aine risk yekuita prostate cancer hazvireve kuti kana wanga wawanikwa une chimwe chete chezvinhu izvi zvaakureva kuti waita cancer kwete cancer inotora makore akawanda kuti izodhivhelope kubva pazvinotanga kana makore anosvika kana gumi saka vazhinji tinenge tichingofamba tisingatozivi kuti kuda tiri kutonga tichidhivhelopa kensa saka ngatingozivei kuti zvinhu zvatinoda kuti titariswe titestwe asi kuti kazhinji kacho tinenge titori vatano zvedu
kana waonekwa une zvimwe zveizvi angava marisk factors kana masymptoms atambotaura aya aya chii chaunotarisirwa kuti uite enda kuchipatara unoona vana chiremba vazhinji vedu tinoetsika yekuti tinotanga kuzvirapa taakuenda kunotsvaga mamwe makwenzi nezvimwe zvakadaro Kurudziro yatinokupai yakasimba ndeyekuti kana matanga kurwara kana maane masymptoms anogona kuratidza kuti mune kensa munofanira kuenda kuchipatara kunoona vana chiremba kwamunonoongororwa zvakanaka nana chiremba inonzi clinical examination muchiitwa matests anosanganisira matests eropa kune inonzi prostate specific antigen yekuti kana yakakwira inogona kuratidza kuti munhu anogona kunge ane breast ane prostate cancer pozoitwa mascan emhando dzakasiyana siyana mamwe anonzi maultrasound mamwe anonzi macity scan mamwe mamagnetic resonance scan mascan epamusorosoro anoona zvakawanda mumuviri kuona kuti kensa ichiri panzvimbo imwe chete here kana yatapukira ichinodyara mhodzi kune dzimwe nhengo dziri kure kungava mumabhonzo kuchiropa mumapapu uye kana munhu achifungidzirwa kuti ane cancer ano tinosungirwa kuti munhu aitwe inonzi biopsy kana kuti kutorwa kanyama panhengo yacho inofungidzirwa kuti inenge ine cancer in this case paprostate kune machiremba vana mazvikokota vanonzi maurologists vanoita biopsy yeprostate zvonoongororwa kulab nemaspecialist vanonzi mapathologists kuona kuti zvechokwadi munhu ane cancer ndo its like the gateway kana kuti the entry point into cancer care kana munhu ane histology kana kuti cancer diagnosis manzwa chiremba vachitaura zviratidziro zvekenza zvinogona kunge ari machemicals ari mumuviri zvakaita seiyo chemical inonzi psa munhu anotorwa ropa otestwa kuti yakakwira here kana kuti kwete ndiri kuda kuti tinyatsonzwisisana kuti zviri kunzii saka wadaro wa kanyama kanochizotariswa koonekwa kunzi zveshuwa chokwadi ikenza here haukwanisi kuve nechokwadi kana kanyama kasina kutariswa zvozopedzera kuti kana taziva kuti munhu aane kenza tinoda kuziva kuti kenza iri panzvimbo one here kana kuti kune kumwe kwayaenda ndo panozoitwa matesti anenge akunotsvagurudza Anoona zvatisingaoni isu nemaziso edu kuitira kuti tiite inonzi staging kana kuti how far gone has the cancer gone.
Vazhinji pavanouya kuchipatara vabatwa nechirwere chekensa vauya kwachiremba vanobvunza kuti nhai chiremba kensa iri pasiteji ani? Uyu mubvunzo wakakosha ende tinofanira kuti tizvitsanangure zvekuti staging zvinenge zvichirevei kenza chirwere sezvambotsanangurwa nachiremba mukuru chenhengo dzinenge dzapanduka dzinogona kutapurira dzichinodyara mhodzi kune dzimwe nhengo dziri kure kubva panhengo painenge yatangira prostate cancer painotangira muprostate inogona kukura muprostate imomo ichivhara nzira inobuda newet inonzi uh, urinary tract obstruction inogona kuenda zvakare kumabhonzo ari padhuze neprostate mabhonzo ekumusana yofamba nemuropa igoenda kune dzimwe nhengo dziri kure kusanganisira kuchiropa kumapapu kumabhonzo kana kusvika kuuropi yatinoti brain metastasis saka pastaging patinoita mascan atambotsanangura ayaya tinozotaura kuti kensa yenyu iri localized here kana kuti iri munhengo mayatangira kana kuti imwe nhambo yatapukira kuenda mumwandabvu anonzi malymph nodes kana kuti yaenda kunhengo dziri kure yatinoti distant metastasis izvi tinozviitira kuti tigone kurapa vanhu nenzira yakafanira nekuti marapiro atinoita kensa anoenderana nekuti kensa yacho inenge iri pasteji ipi kana kensa ichiri munhengo mayatangira yatinoti localized disease munhu anogona kurapwa chirwere chichitopera yatinora treatment with curative intent kurapa tine chido chekupedza chirwere asi kana chirwere chazoenda kune dzimwe nhengo dziri kure yainenge yakunzi metastatic disease tinenge taakurapa kuti zviite nane kupedza marwadzo asi zvinenge zvisati zvichagoneka kuti tirape tichipedza chirwere ah, ipapo chiremba ndoda kukubatai ndoti Tinopodza. Kune vamwe vanotogona kurarama upenyu hwakareba kana vachikwanisa kunge vachienda kunorapwa. Saka tiri kukurudzira kuti nyangwe iri pekutangisisa kana kuti yapararira tisatye kuenda kunorapwa patiri pano pane vane mubvunzo here nekuti tingarape tichingotaura isu pasina zviri zviri kunyatsonzwisisika
ini ndine mwana mukomana ane four years ndinokwanisa kuzviona here
Maita henyu. Amai vabvunza kuti vane mwana mukomana ane makore 4 years. Mwana mukomana ane 4 years achiri mudiki haisiriyo nguva inowanikwa prostate cancer. Prostate cancer inowanikwa kune varume vati kurei. Inonyanyowanikwa kune varume vapfuura makumi mana emakore kana kuti 40 years and above in fact it's even more common kune vari older kazhinji inotonzi its like 80 percent of eight, over 80 year olds murume varume vazhinji vakararama old enough vanotoita risk yeprostate cancer asi zvino zvikuru ndezvekuti haiurayi kana vanhu vakakwanisa kubatsirwa

Tochitarisa nzira dzekurapa oh, pane mumwe mubvunzo tisati taenda panzira dzekurapa prostate cancer. Sorry,
kazhinji vanhu vari kuti vakaenda kumahospitals vezvinzi hakuna mishini yacho iriko here
maita yanyu nemubvunzo wenyu mishina iriko Asi michina iyi inodhura saka inodhura kuitenga inodhura kuimentena hongu iye zvino kune mishina yakafa asi hurumende iri kuedza nepainogona kuti mishina iyoyo igadziriswe uyezve vakwanise kutenga mimwe mishina
pamusoroi maita henyu ndangosvikawo muchangotanga ini ndoda kubvunzawo recently tina bamnini vedu vakabatwa prostant marimwe esuro chaivo so pavakanzi vaenda kunoitwa matest vakangocollecta bavadzoka kumba so nezuro ndaizoadvisa mnina wangu kuti dzokera kwadoctor saka anga asati adzokera saka ndiri kuda kuzivawo kuti vakadzokera kwadoctor ma pane mukana here wekuti tinowanawo like zvipatara zvinokwanisa kuvarapawo mahara bcause kazhinji kacho mune musitori namari ende tiri kutoziva kuti mhuri hapana mari yekuti toita sei hameno tingaone rubatsiro here kuti pane mamwe maorganizations here kuti anokwanisa kutibatsirawo even mari yacho ikanzi irinani bcause tinongoziva kuti kensa zvinhu zvekensa kuti irapwe zvinototi Ah, tatenda henyu nemubvunzo wenyu cancer kana even zvirwere zvakawanda kune vanhu vari above 65 kuzvipatara havabhadhari handizivi kuti munozviziva here izvozvo havabhadhari kana vanorapwa pachena saka vanogona kuenda mapublic ma institutions edu anorapa vanhu vecancer kunoti kuparire nyatwa koita kumpilo hospital Kunewo zvakare maorganizations anogona kubatsira asi isu tiri kukurudzira kuti kana paine kana any maorganizations kensa chirwere chinodhura kurapa tinofanira kuti tibatane tese senyika tibatsirane tibatsire vanhu vedu kuti tikwanise kukunda dambudziko rekensa it needs a collective effort
Sorry ma'am. Pane pamati kana wabatwa cancer vanocheka kanyama. Pakuchekwa ipapo hazvirwadze here? Hapasare pane chironda here futi? Maita yanyu nemubvunzo iwoyo. Cancer chirwere chinogona kuuraya. Anditi? Saka Hanzi muupenyu there is nothing for nothing. Panogona kazhinji kacho tsono yavanoshandisa itokotokotokotoko uyezve tsono iyoyo inonopinda vanoshandisa iwo anonzi maultrasound anoenda kunoti dyu pane kenza yacho chaipo chaipo uyezve nekuti yakavharika tsono iyika vamwe vanotya kuti chirwere chinenge chaakuspreada futi ka paunenge vakudhonza vanodhonza in such a way yekuti risk yekuti cancer ispreade hapana saka vazhinji vanotya kuitwa biopsy vachifunga kuti cancer inospreadwa kwete the risk of cancer spreading versus the benefits of getting the diagnosis and getting treatment are far out
Ndinotenda chiremba. E, yangu ndingati isupport of uh, what the question yaabvunza mm. e, iyoyo question iyoyo i think it deters a lot of people from coming to do screening yeprostate cancer or all the other cancers pakudamburwa kanyama apa pabiopsy kari kudamburwa pai because ndo panotangira nhau ipapo kari kudamburwa papi e, ipapo ndo panoti tyisei uyezve ndofunga ndikangoti nemubvunzo iwoyo ka ndaikumbirawo muzodzokera mbichana kumasymptoms kana kuti macauses ecancer so that tinonyatsokubata tinyatsonzwisisa zvazviri sorry ine nguva yenyu yatingange aiwa muri kutogona tine imwe slide yedu ine ndofunga mm, mm, ine ine yatanga tichifanira kutanga nayo but tazotanga yedu ine prostate cancer inonyatsotsanangura pavanotora kanyama vari kutora kanyama ipo pane dambudziko havangotori kanyama pese pese aiwa Pane dambudziko ndo pari kutorwa poongororwa kuti zveshuwa ichokwadi chekuti ikenza here kana kuti kwete. Nokuti kana paonekwa kuti pane kenza wobva tobva tarapa murwere. Takumboenderera mberi kuitira kuti tikwanise kupedza zvatiri kuita. Sorry, chiremba. Ndakata kuda kuti titsanangure nzira dziriko kurapwa kweprostate cancer anonzi matreatment options. Prostate cancer inzira icancer inorapwa nenzira dzakasiyana siyana maererano nemaresults anenge aonekwa pabiopsy panotorwa chinyama chiya chiya. mamwe macancers acho anenge ari mahigh grade cancers kana kuti macancer anokura achimhanya zvakanyanya mamwe anenge ari malow grade cancers ekuti pane imwe option inonzi active surveillance kana cancer yacho iri of a low grade munhu anenge achingouya achiitwa maperiodic kana kuti kuitwa blood test inonzi psa on a timely uh, interval uh, every three months or every six months nekuitwa mascan kuona kuti chirwere hachisi kuenderera mberi here pasina active treatment asi kune vanhu vanenge vane cancer inenge ine ukasha kana kuti mahigher grade cancers ndo panenge paakuitwa active treatment ende mamwe maoptions acho anosanganisira option yemaoperation operation yacho inonzi radical prostatectomy kana kuti kubvisa Organ yacho yese inonzi prostate zvinoitwa nemachiremba mazvikokota vanonzi maurologists vatambotaura kuti ndo vanoita biopsy yacho uh, inenge iri operation ino inenge ichiitwa nekuedza kuda kubvisa chirwere chese zvinenge zvabviswa zvonoongororwa napathologist kuona kuti zvechokwadi vabvisa zvese here zvanga zvine cancer nekuda kwekuti tataura kuti icancer inokura nekuda kwehomoni yevarume inonzi testosterone the major um, treatments kuvanhu vane prostate cancer itreatment inonzi androgen deprivation therapy kana kuti kubvisa source yegrowth yema, yema, yecancer iyoyi inoitwa nenzira dzakasiyana imwe nzira yacho ndeye majekiseni ekuti munhu anenge achibayiwa jekiseni every three months kuredusa homoni yetestosterone iyi imwe inenge iri operation inoitwa zvakare yekubvisa matesticles which is the source of the uh, homoni inokonzera kuti cancer irambe ichienderera mberi Kune imwe treatment zvakare inonzi radiotherapy ndinoona kuti pane mubvunzo wambovhunzwa wekuti mushina yecancer ndo mushina yacho yeradiotherapy uh, anonzi macancer machines its one of the mainstays of treatment for prostate cancer kana tichiti radiotherapy tinoreva kurapa cancer tichishandisa max-ray max-ray tinoziva kuti tinotorwa mapicture ekuti kana munhu atyoka bhonzo Kana munhu achiongororwa TB anotorwa maX-ray. MaX-ray mamwe chete iwayo anoshandiswa kurapa cancer. Asi mutsauko wacho ndewekuti maX-ray anoshandiswa pakurapa cancer ane simba rakawanda kupfuura maX-ray anotora mapicture. Saka munhu paanorapwa neradiotherapy hapana chaanonzwa. It's a painless uh, treatment. Chemotherapy ndeimwe nzira yatinoshandisa kurapa kensa yemushonga inobayiwa nemutsinga inoiswa nemadrip inobatsira zvakare kuti kensa isaenderera mberi. Kwava nedzimwe nzira zvakare mazuva ano kune dzinonzi immunotherapy nematargeted therapies nzira dzinoshandiswa kubatsiridza kuti immune system yedu igone kurwisa kensa kana kuti anenge ari matreatments anenge achibata maspecific targets kana kuti mareceptors kuti cancer isaramba ichikura ndo mamwe ematreatments anoshandiswa paprostate cancer so manzwa chiremba vachitaura kuti uturu hwechirume hunoita kuti kenza ikure prostate cancer saka imwe yenzira yekurapwa ndeyekuti tistave uturu hwechirume nezvimwewo zvazotaurwa zvandisisadzokorori Um, tisati tapedza zveprostate oh. okay ndachida kuti tipedzise nemarecommendations atinenge tichida kuti tipe kune vanhu veruzhinji maererano nekuti toita sei maererano neprostate cancer Semubvunzo wambobvunzwa kuti mwana ane 4 years sezvamuri kuona tinotangira pa 40 years kuti munhu anokurudzirwa kuti anotaura nachiremba wake kuti vaudzwe nekuziva nzira dzakasiyana siyana dziripo maererano nekuongorora prostate cancer imwe yacho itest yeropa inonzi psa dzatinenge tichiita panguva dzakasiyana siyana ingava pamwe chete pagore ah, kana kuti kamwe chete pamakore maviri maererano nerisk yemunhu dzimwe nguva kune munhu anenge akamboita risk yeprostate cancer mumhuri kana munhu anenge ane masymptoms kana munhu aonekwa kuti psa yake inenge yakakwira saka tinoda kuti tikusiyei nemashoko aya kuti murume wega wega paanosvika pamakore e40 years ngaaende anoona chiremba aite hurukuro maererano neprostate cancer agoziviswa zviriko maererano nekutestwa kweprostate cancer nefollow up inenge ichizoitwa kuenderera mberi neupenyu tatenda taakuchiendera mberi pane kensa yechipiri imwe kensa yakakosha inonzi colon cancer hameno kana pane mubvunzo paprostate cancer tisati taenderera mberi pakensa yedu yechipiri kensa yematumbu yeura hwedu hukuru inonzi colon cancer uh, okay uh, thank you so much chiremba

the emotional so, so tiri kuti kurapa kwedu hakusi kwenyama chete tinoda kurapa munhu wese saka isusu tiri kuti tinoda kuti imimi munge muchitibatsira patinenge tichirapa vanhu vedu vanenge vachirwara nekensa saka tinokurudzirawo varwere kana vese vanenge vachida kuti varapwe kana vanoda kuitwa matest kuti vapote vachionekwa nemamental health practitioners nekuti zvinovabatsira kuti vakwanise kunge vachizotambira chirwere chinenge chavanenge vawanikwa nacho kuti vararame nacho nekuti kunzi wave nekenza hazvireve kuti wafa unokwanisa kutorarama upenyu hwakanaka kwenguva yakareba pane umwe mubvunzo here kana kuti zviri zvakajeka chiremba Okay, endelee mbele. so eh, endererai mberi henyu necolon cancer okay saka taakuenderera mberi necolon cancer sezvamuri kuona that's a slide iri kuratidza Hura hwedu hukuru uh, inonzi large bowel uh, kana kuti uh, the colon ine maparts akasiyana siyana anosanganisira inonzi ascending colon inokwira yakadai kweta yakaita kunge u inonzi transverse colon yobva yadzika kudescending colon neinonzi sigmoid then kuzosvika kurectum inzira inofamba netsvina chikafu chatinenge tichidya pachinodigestwa chichigaiwa chika saka i the whole uh, tract yatiri kuona papicture iyo inogona kubatwa necancer ende ndo imwe yemacancers atiri kuona kuti mumanational statistics edu pane an increase in the diagnosis of uh, colon cancer saka sezvandanga ndichimbotsanangura ndo madifferent parts of the colon picture yamuri kuona kuright kwenyu iri kuratidza bundu rinenge raitika mukati mematumbu edu uh, inenge iri cancer and one of the complications ndeyekuti kana bundu racho rikaramba richikura rinogona kutovhara nzira yekufamba nechikafu zvokonzera inonzi intestinal obstruction inenge yatova emergency asi tisati tazosvika palevel iyoyo panenge pane mawarning signs akawanda masigns nemasymptoms atichatarisa pamaslides ari pamberi pane marisk factors kana zvinogona kuwedzera mukana wokuti munhu aite uh, colon kana rectal cancer kazhinji tinomataura pamwe chete anonzi macolorectal cancers uh, zvatambotaura kuti pane marisk factors eprostate cancer Pane marisk factors zvakare ecolorectal cancer ekuti kana marisk factors acho unawo zvinonge zvichida kuti ugare uchiongororwa zvakanyanyisa nana chiremba kuona kuti hausi kuita here uh, colon cancer mamwe acho ndeanotei kana wakamboita mumhuri menyu makamboita munhu akabatwa colon cancer zvinenge zvakakosha kuti mamembers emufamily iyoyo vaende kuna nachiremba kuti vanoongororwa kune mamwe anonzi magenetic syndromes uh, anowedzera mukana uh, mainherited diseases mamwe ana akaita sana lynch syndrome uh, ekuti kana mumhuri mune vanhu vakaita makensa akasiyana siyana anosanganisira breast colon dzimwe nguva kensa dzechibereko zvinenge zvakanaka kuti muinoonekwa nana chiremba obesity yatambotaura fodya nedoro cigarette tobacco smoking and uh, harmful use of alcohol vanhu vane makore ari over the age of 50 chirwere cheshuga kudya red meat kana kuti nyama tsvuku inosanganisira beef nyama yembudzi nechikafu chiri processed chikafu chematini Chikafu chiri low in fiber, zvinhu zvisina muriwo nemafruits akawanda zvinoincreasa machances edu ekuti tiite bowel cancer nekunge tine utano hwakaderera neinonzi sedentary lifestyle kugara tisingaiti maexercises ndo zvemamwe marisk factors anoonekwa kuti anowedzera mukana wekuti vanhu vaite colon cancer and most of these are lifestyle associated zvine chekuita neupenyu hwedu mazuva ese hazvisi kuti kana tanzi une risk factor zvarewa kuti une kenza kwete kwete kwete tiri kuti isusu kana wange uine one of these zvakakosha kuti ugozoongororwa kana kuti ufunge kuti ah ndanzwa hangu mudumbu mangu kana kuti ndagara ndichinzwa zvakati zvakati kuda regai ndimbonoongororwa haikona kungogara chete uchingomwa mapiritsi nemushonga kana mahebs usingaendi kunoongororwa saka kuongororwa kwakakosha uyezve one risk is not equal to cancer kazhinji kacho anenge ari marisk akawanda anobatsirana kana kuita gungwe kuti munhu azosvika pakuita cancer zvinotora nguva yakareba kuti uzoite cancer ende tati cancer ngaibatwe iongororwe irapwe ichiri nhete pane kuti inge yatambarara kana kudzika midzi nekuti kana yatambarara kuzoitatapura kunonetsa
ndezvipi zviratidzo zvinogona kutiudza kuti munhu anogona kunge ane colon cancer mabowel habits kuenda kwatinoita kuchimbuzi kunoita tsvina tinogona kuona kuti dzimwe nguva ruvara rwetsvina yatinoita runenge rwashanduka taakuita tsvina yakasviba yatinoti black stool kana kuti melina stool dzimwe nguva tinenge tichiita tsvina inenge yakasangana neropa anenge ari manyoka anenge ane ropa dzimwe nguva akasangana nemadziwa tinoona kuti mudumbu munenge muchirwadza zvakanyanya tichiti nyangwe tikamwa mapiritsi ekunyaradza marwadzo marwadzo acho anoramba achienderera mberi patinoenda kunorasa tsvina tinonzwa kuti tinenge tichiita sekuti pane inenge yasarira mukati unenge uchingogara uchinzwa mudumbu muchiita semakazara kunzwa kufufutirwa kunzwa kungopera simba Kana kuona muviri uchidzikira zvisina tsanangudzo inogutsa kuti unenge uchidya zvakanaka semazuva ese asi uchiona kuti muviri wako uri kudzikira ndozve zvimwe zviratidzo zvinogona kutiudza kuti munhu anogona kunge ane colon cancer kana paita zviratidzo izvi zvinenge zvakanaka kuti muende kunoongororwa nachiremba kuti ndizvo here kuti icolon cancer kana kuti pane zvimwe zvirwere zvinogona kukonzera izvi nekuti haisi colon cancer chete inokonzera zviratidzo izvi pane zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana mamwe anogona kunge ari mainfections anogona kukonzera izvi zvinenge zvakanaka kunoongororwa nemachiremba nguva ichiripo ehe kazhinji handi cancer kazhinji zvinhu zvinonzi benign conditions Non-malignant conditions kureva kuti haisi cancer. Ongororwai. Zvoyoramba kufamba zve. Tibatsireiwo mukoma. Ndofunga yapera but. Okay.
Kana wazobatwa une colon cancer Zvatambotaura pakutanga kuti wabatwa une prostate cancer woita sei waonekwa une zviratidzo zviya zvatataura waona kuti uri kuita tsvina ine ropa mudumbu muri kurwadza muviri uri kudzikira pachina chikonzero chekuti uri kuona kuti sei enda unoona chiremba tinokurudzira vanhu kuti vaende kunoona vana chiremba kana vachinge vaita zviratidzo izvi kuti vanoongororwa nemachiremba vanoitwa matests akasiyana siyana mamwe matests eropa mamwe matests etsvina kusanganisira imwe inonzi colonoscopy inova kamera inoiswa nekunobuda tsvina kutarisa kuona kuti muhura hwedu hukuru hamuna here mapundu anogona kunge ane cancer pane matests eropa anonzi machuma markers ataisa apo imwe inonzi cea imwe inonzi ca 199 zvinogona kuva zviratidzo zvekuti munhu anogona kunge ane cancer Ndo ma initial kana kuti ma preliminary tests anoitwa kana waenda kunoona chiremba kuti vaone kuti zveshuwa une chirwere chekensa iyi here kana kuti panogona kunge pane zvimwe zvikonzero zvinotsanangura masymptoms kana zviratidzo zvatataura paslide rekumashure
ande yedu
Ndedzipi dzimwe nzira dzatinoshandisa kurapa uh, colon cancer? Kune nzira dzakasiyana siyana sezvatambotaura kuti zvichienderana kuti cancer yacho inenge iri pastage ani nepamascan atinenge taita uh, nzira huru inoshandiswa pakurapa colon cancer inzira yemaoperation inonzi surgery kana kuti surgical oncology vamwe vanoiti oncological surgery panogona kuita operation yekubvisa mapundu acho anenge ane cancer inonzi polyp uh, removal kana kubvisa the segment yematumbu anenge ari affected necancer inenge iri asurgical resection tinoshandisa mumwe mishonga yakasiyana siyana inonzi yechemotherapy imwe yacho inoiswa nemadrip imwe yacho anenge ari mapiritsi ariko mazuva ano then kune dzimwe nzira dzekurapa cancer inenge yaspreader uh, inenge yaenda kune dzimwe nzvimbo anonzi matargeted therapies mamwe acho tambomataura anoshandiswa kuprostate cancer kune mamwe anenge ari specific for, uh, for colon cancer asi chatinokurudzira vanhu kuti kana vane zviratidzo vaende vanoongororwa nemachiremba kuti varapwe nenzira dzinotarisirwa nenzira dzinoonekwa kuti ndoo dzinoshanda pakurapwa kwecolon cancer

Early diagnosis yakuratidzira tobva tazorapwa treatment and then even kana ichinge yapararira pane zvinokwanisa kuitwa inonzi palliative care zvoreva kuti unokwanisa kubatsirwa wotorarama upenyu hune quality even wanzi une kenza vamwe vedu tinotya kuenda kunorapwa even tikanzwa kuti kana kuti island hospice tobva tatongotya kuti zvanzi hee ndatofa aiwa kufa inenge itori nguva upenyu hwaunorarama hwakakosha pane mubvunzo here

anonzi mapiles mapiles okay all right chiremba taure uh, mapiles ma, ma, ma hemorrhoids anowanzoonekwa uh, mune vanhu vano vanoita chronic constipation and straining dzinenge dziri tsinga dzemurectum dzinenge dzazvimba dzinenge dzakuprolapsa dzichibuda ende vanhu vanenge vane mapiles vane masymptoms ari similar kune ecolon cancer yekuti dzimwe nguva vanenge vachiita tsvina ine ropa vakaenda kunoongororwa nemachiremba vari vano specializer in that area vanonzi mageneral surgeons they'll be able kukuudzai the difference kuti is this cancer kana kuti aya mapiles kana ari mapiles inenge isiri cancer zvandataura kuti dzinenge dziri tsinga dzekurectum dzinenge dzakazvimba dzimwe nguva dzobva dzaprolapsa ende mamwe mameasures anokurudzirwa ndeekuincreasa fiber high fiber diet ah, kumwa mvura yakawanda ende pane mamwe matreatments masteroid creams nemasteroid uh, suppositories anobatsira kuti tsinga dzinenge dzakazvimba dziya dziya dziserere dzimwe nguva vanhu vanopiwa mastool softeners kuti vasaita discomfort saka icondition ine masimilar symptoms but kana une mapiles panenge pasina cancer in summary piles are a symptom kana kuti shiratidziro chinogona kunge chiri kenza kana kuti zvimwewo zvisiri kenza ameno mapabata pane mumwe mubvunzo here kana kuti tichine nguva hmm? to wind up we can go on what about that other presentation the general one mhm. saka pane imwe mubvunzo here tinoita gagaga saka kana kuti isusu pane here anovolontiya kutaura zvatanga tichitaura muchidimbu dimbu kuti tione kuti mabata here
maita basa indangokutenda asi basi rive media urive media nditoriwo munhu wangu yazonzwa all right good ndangokutendai nekuti dzidzisisa was ini adzidzawo kuti kana uri murume Cancer unowanzo pano panonzo 40 years. Taurisa yeye. Papa 40 years ndopaunotanga unoona kuti unoona kuenda kuna kuna nachiremba kuti unonoongororwa. Mm. And also pamataura pawazovhunza kuti munhu anenge ane achitadza kuita tsvina mm, pane pamwe inenge iri cancer kana anenge ane mapulse and also isusu nepakuti ne pamusinakunzwisa pa, pa, manje ndepekuti pavakadzi isusu how do you know kuti inini masymptoms ekuti maybe pamwe naane cancer ndo pamusina kubata ndongomvura mungoti ga mungopakaallright nenguva yedu zvemadzimai tanga tichataura nazvo masikati o oh, masikati three o'clock muve muri pano makamirira izvozvo nge zvino tiri kumbotaura nezvaana baba mm. asi colon cancer inobata ino, ino tese asi zvemadzimai tichanyatsokudzika mazviri masikati ah, ini just esamba ndopananzwisisa aiwa vagona here amai tivaroverere maoko amai uyai

Oh, another volunteer. Okay, um, no, kundanzisa kuti ndanzisa zveColon Girls. Can you can come?
Ndati ini ndasvika zvapakati saka ndangozodzisa zveColon. Zvavanzwa izvozvo. Okay, paColon cancer ndanzwa kuti masigns and symptoms acho ndekuti munhu anenge achiita tsvina inobuda ropa and then unogona kuenda kutoilet but then unogona kubva uchinzwa kuti ndichiri kuda kuita sei mudomo mangu hamusati maclear and then unenge uchinzwa wofufutirwa eh. ehe ndizvozvo and um, kana une masigns and symptoms yawo zvakakosha kuti unoenda kwachiremba unotariswa uone kuti cancer here kana types oh thank you so much
thank you you can have a t-shirt

Then the cell. Cell is the smallest unit of our body. Mabricks emuiri wedu sekuvaka kwatinoita imba. And mukati mesel mune genetic material. And kazhinji ndo inenge iri responsible for the rule of law yemuiri. Asi pakaita zvatanga tichataura zviya kuti maybe zvinhu zvatakainherita kana kuti something chachinja that genetic material ndopatinodevelopa inonzi cancer macells aya oberekana ari abnormal okura in the area osquasha the normal cells around mamwe acho oenda onomultiplya kuenda kure kunokonzera problems saka almost every part of the body inogona kuita cancer from throat cancer isusu taachitaura nezvecancer yeprostate iri pazasi pedundiro tataura necancer yebladder masikati tichataura necancer yemuromo wechibereko necancer yebreast muzimbabwe munomu

I think we've gone through most of this and then we've also gone through the different kinds of treatment for cancer chiremba vanyatsotsanangura zvaka zvinonwisa mvura and then toda kuti tibate mamits and misconceptions because iwaya anoita kuti vanhu vasakwanise kuenda kunoongororwa kana kurapwa chiremba taurai medical myth number one zvinofungidzirwa nevazhinji vanhu vanofunga kuti cancer is a death sentence asi tinoziva kuti kune vanobatwa cancer nguva ichiripo cancer is not always terminal vazhinji vanorapwa cancer vachitokunda cancer ende tine vazhinji vanenge vatova macancer survivors vanenge vaa maadvocates emadifferent cancers akasiyana siyana Vanokurudzira vanhu kuti vazive masymptoms ecancer kuti vabatwe nguva ichiripo kuti vagone kurapwa vagone kukunda chirwere ichi. Saka cancer haisi death sentence. Myth number 2. Vanhu dzimwe nguva vanofunga kuti cancer iri contagious kuti munhu kana ane cancer anogona kuspreader kune imwe kune mumwe nekuda kuti kana wamukwazisa maoko through sexual contact or any other contact Uh, zvakakosha kuti tizive kuti cancer haisi contagious however kune mamwe mainfections zvikuru sei maviruses anonzi human papilloma virus nemahepatitis viruses marisk factors ecancer vanhu vanoita mavirus aya vane mukana yekuti vanogona kuita cancer asi hazvirevei kuti munhu wese achaita human papilloma virus neachaita hepatitis achaita cancer asi zvinowedzera mukana hwokuti vaite kensa saka kensa haitapuriranwe handitika
vamwe vanofunga kuti macellphones anoshandisa anogona kukonzeresa kensa kuti kudaira kwatinoita mafoni kuti mawaves anenge achishandisa kuti uh, the connectivity uh, maradio waves and other radio frequencies anokonzera kensa hapana umbowo kana kuti evidence yekuti these forms of radiation zvinokonzera cancer radiation inokonzera cancer iradiation inonzi ionizing radiation inokonzera damage yedna yemacells zvinowanzoitika kunenge kwaitika manuclear disasters kune nzvimbo dzakasiyana siyana Saka hameno pari zvino kuti hapana here vane mubvunzo tisati taenderera mberi? Yes, uh, pane vane mubvunzo vari kumashure uko.
Of recent we have heard kuti asbestos is one of the causes of cancer and we are encouraged to tend to tiles. I mean, our

When people inhale the asbestos dust ndo vanhu vanenge vane greatest risk yekudevelopa cancer because they are inhaling it directly inokonzera machronic lung diseases even before yazodevelopa cancer so yes uh, because of that non risk factor yeassociation yeasbestos nedeveloping cancer but that risk is greatest kune vanhu vanoshanda maasbestos mine vanoinhaler madusts and kunenge kune ma occupational safety measures ekuti vanenge vachishandisa maapproved masks so that they don't uh, inhale uh, that asbestos the risk is much lower nekuti we see kuti panapa tine asbestos roofing but the risk of us inhaling the dust inenge iri very very slim because inenge isiri producing madust anogona kuzokonzera the, the cancer

Uh, the other cancer myth, this is I think a very sad one, yekuti morphine is a slow killer. Uh, mapatients akawanda vane cancer vanowana this pain killer inonzi morphine and it's a very good pain killer. One of the common symptoms of uh, cancer is pain nekuti cancer inoinvada nyama dzakasiyana siyana vanhu vanouya kuchipatara vachicomplaina of pain and even among health care workers vanhu vanenge vati vasingatodi kuti vaprescribirwe morphine because they think kuti its associated with, um, with mortality kuti munhu anopiwa morphine anogona ano kutofa nemorphine that is a very sad myth morphine is a very good pain killer yatinoencouragea mapatients vane cancer kuti vange vachiishandisa correctly so that they get good pain control and good quality of life so that they are pain free

that you live nhasi ndararama sei ndaswera ndichirwadziwa here ndadya here ndafara here nehama dzangu saka murwere akakwanisa kuwana mushonga wekuti tinge tichifara achitamba nevazukuru vake upenyu hwake huchienderera nyangwe aine kensa atorarama
Myth number five, sugar and artificial sweeteners cause uh, cancer. Uh, izvi tinonyanyisa kuzvinzwa kune vanenge vatobatwa cancer kuti tomira here kudya shuga kuti cancer isaenderera mberi. Vanhu vanokurudzirwa kuti vadye zvine utano sezvatinokurudzirwa nemadietitian nemanutritionist edu kuti kana tinofanira kudya shuga ine chipimo chakanaka Tisadya zvine shuga yakawandisa nekuti zvino zvine marisks emamwe macardiovascular diseases zvinoita zvinoincreasa risk yekuti tiite obesity zvakare asi hapana evidence yekuti shuga yatinoisa mutii nemune chimwe chikafu chatinodya nemaartificial sweeteners anoshandisa cancer Saka tinofanira kushandisa kusununguka shuga zvedu asi tiishandise nechipimo chakanaka kuti tisazoita zvimwe zvirwere zvinouya nevanhu vanodya shuga yakanyanyisa kuwanda. There is no evidence that sugar and artificial sweeteners cause cancer. Number six. Number six yekuti cancer surgery inogona kukonzera kuspreader kwecancer. kusanganisira mabiopsy ma e, ecancer e its part its in, in many ways not true nekuti ma techniques atinoshandisa pakuita mabiopsy sematsono dzinoshandiswa dzinenge dziri tsono diki dzinenge dzine maclosed uh, inenge ine closed track yekuti hapa hapana spillage yecancer asi kune mamwe macancer anosanganisira cancer dzevana kune a special type of cancer inonzi wilms tumor which is a kidney cancer yekuti dzimwe nguva operation yacho ikasaitwa zvakanaka vakasabuditsa cancer vasi pane inenge iri capsule inenge yakaputira cancer kana capsule yacho ikaputika zvinogona kuita kuti cancer ipararire muperitoneal cavity zvinogona kuupstage cancer but in general maoperation ecancer anotobatsira kuti vanhu vawane cure yechirwere ichi rather than kuita kuti chirwere chacho chispread Saka kana vanhu vachinge vanoona chiremba tinenge tichivakurudzira kuti kana zvaonekwa zvine kodzero kuti vanhu vaitwe operation yecancer vasanyanyisa kutya ende kuoperation yacho iitwe nemachiremba vanenge vakadzidzira kuti vaite basa iroro vanonzi masurgical oncologist kana kuti machiremba vakadzidzira basa rekuita maoperation ecancer
ah, chikuru ndechekuti Zvazviri zvakakosha kuti zviziikanwe kuti zviitwe addressed. Kana dai zvichinzi chirwere chapararira tikazviziva tinokwanisa kubatsira munhu kuti arareme zvakanaka.
It's a controversial one nekuti vazhinji vedu tinofarira maherbs and musocial media platforms pana maherbs akawanda atinonzwa kuti anorapa zvirwere zvakawanda and tinobva tafunga kuti zvechokwadi maherbs anorapa cancer and this has been a challenge yekuti vanhu vabatwa chirwere checancer vanogona kunoshandisa maherbs akasiyana siyana dzimwe nguva vachizodzoka kuchipatara

That requires more research and uh, some of our institutions of higher learning are actually taking this up kuti kune maherbs akasiyana siyana anofungidzirwa kuti anorapa cancer they are looking at them to try and establish kuti ndizvo here so that we can give our population information iri correct and iri accurate nekuti with cancer treatment The first time is the best time. Ukarapwa nenzira isingashandi, kensa yacho inogona kuenderera mberi kusvika pane stage yekuti haichatogone kuti irapike zvachose. Saka we should take uh, cancer treatment very seriously and uh, nyaya yemaherbs inyaya inofanira kuti iongororwe zvakasimba tisati takurudzira hama dzedu kuti dzishandise nzira iyi saka tinoda kuti ti Tipabatisise ipapo kuti panyaya dzemaherbs inyaya ichiri kuongororwa, hapasati paonekwa kuti pana maherbs anoshanda pakurapa kwecancer. Indeed, the first time is the best time. The first cut is the deepest. Tiri kuti isusu vane maherbs vakauya nawo kana kuti vakaenda nawo kuti aongororwe kuti munei uyezve inorapei uyezve nedhosi yakati kudii zvoshandiswa kune vanhu tonyatsoongorora kuti zviri kushanda sei Zvinozotibatsira kuti mangwana tikwanise kunge tiine zvimwe zvatinokwanisa kuwedzera kuti tirape varwere vedu. Tinotenda hedu.
Chemotherapy ndoimwe yenzira yatataura kuti inorapa cancer Taona kuti chemotherapy inoshanda kucolon cancer, tikaona kuti inoshanda zvakare kuprostate cancer. Asi tinonzwa vanhu vachitaura kuti chemo inorwadza, chemo ine maside effects akaipa zvekuti dzimwe nguva kana vanhu vauya kuchipatara vakanzwa vanzi vachapuhwa mushonga wechemotherapy vanobva vati ah ini ndaakuenda zvangu kumusha tinoda kuti tikuzivisei kuti machemotherapy ariko mazuva ano ari kugadzirwa nenzira yekuti maside effects aite mashoma ende kune mishonga inopiwa varwere vasati vapuhwa chemotherapy atinoti mapremeds anobatsiridza kuti mamwe maside effects anoitwa kune vanhu vane chemotherapy anosanganisira kurutsa kusada kudya aderere zvakanyanyisa pane eh, atataura kuti mapremeds mamwe maantinosia medications ekuti vanhu vanotomwa ari matablets mamwe acho vanopaiwa ari mainjections zvinobatsira zvakanyanyisa kuti maside effects acho echemotherapy aite zviri nani and for the most time it is very well tolerated vanhu vachiita maoutcomes akanaka
chemotherapy inogona kutoleratwa
Radiotherapy, kupisa. Hameno kuti akaudza vanhu munyika kuti radiotherapy inzira yekupisa kana kuti kune nzira yekupisa yekurapa cancer. Munhu iyeye akatitadzira zvakare. Dai taimuziva ka taitaura naye kuti zveshuwa akatitadzira. Hapana nzira yatinoshandisa yekurapa cancer yekupisa. Tinoda kuti muzvibatisise, ndichadzokorora zvekare kuti panzira dzatinoshandisa dzekurapa cancer Hapana nzira yekurapa kensa yekupisa. Radiotherapy ndoyeimwe yenzi yekurapa kensa yatati kurapa kensa tichishandisa max-ray max-ray ane simba rakawanda kupfuura max-ray anotora mapicture ende kana munhu achira achiwana radiotherapy sezvatatinyora pathird bullet kuti it cannot be perceived by our human senses hatiioni nemaziso hatigoni kuibata nemaoko we cannot perceive radiotherapy it's a painless treatment that cannot be perceived zvekuti dai vanhu vaizviziva izvi vanhu vakawanda vainge vachitonyanyisa kuda kuti vaone radiotherapy saka tida kuti mupabatisise kuti radiotherapy haipise ende hapana nzira yatinoshandisa yekurapa cancer inopisa chiremba ndoda kukubatai mati mimi munhu akatanga wedhi rekuti kupisa mm -hmm. ini ndoda kuti nditi Munhu uyu akaona zvinoita paganda remunhu kuita kunge munhu atsva. Aya izvi zvinenge zviri zviratidziro zvokungoti munhu awana treatment and iside effect yeradiotherapy inotoitika it's a severe side effect vazhinji vanorapwa neradiotherapy hazviratidzike kunge munhu ane dusu rekutsva handiti ka saka tisatye radiotherapy
Yekupedzisira yekuti there is no cure for cancer tanga tichitaura tichitsinhira zvakanyanyisa kuti screening and early detection and thankfully this is also a myth nekuti nzira dziya dzatataura vana chemotherapy radiotherapy macancer operations vakawanda macancer survivors ariko zvekuti dai vamwe vacho tataura navo vaitouya vachimira pamberi penyu vachikupai matestimony vachikuudzai kuti zveshuwa takaitwa chemotherapy Zveshuwa takarapwa pamushini weradiotherapy tikarapwa nenzira idzi. Nhasi tiri vapenyu. Saka the zvekuti there is no cure for cancer that's a myth. Vanhu vese vanenge vabatwa cancer tinovakurudzira zvakanyanyisa kuti vaende kuzvipatara zvikuru vachinoona machiremba vanorapa cancer kuti vaudzwe kuti ndedzipi nzira dzinenge dzakakodzera maererano nekenza yavanenge vainayo maita henyu chiremba ndaane makore kubva 1995 almost 30 years ndichirapa vanhu vane kenza svondo rega rega ndinoona at least five people vakarapwa kenza vachitouya tichitaura nyaya tichifara vamwe vacho vanogara vakatondipa mapresence zvekuti a ah, ndakagarika mufunge nevanhu vakarapwa kenza saka kenza There is life after a cancer diagnosis and in fact quality life nekuti the people pamwe vacho vatori muno pakati pedu chekuti hamungovazivi chete saka ndofunga taakuconcluda
Iri islide rakakosha kuti tiribatisise rinoratidza nature yedu sevanhu. Vanhu kana vane problem ye zvine chekuita nemalegal matters vanokurumidza kuenda kuna lawyer vasina kumboita dzimwe pfungwa. Kana munhu achida kuvaka musha wake anoenda kuna architect anomudrowera plan yakanaka. Panofa motikari munhu anokurumidza kuenda kuna makanika kuti atarise motikari yake kuti agadzire asi vanhu vakatanga kurwara Vanotanga vaenda pafoni pagoogle vachamboenda kunext door kunzwa kuti mai vepanext door vanoti kudii vachambotraya matherapies akasiyana siyana anenge achitaurwa paapp vozomboenda patv kumanewspaper madifferent social media platforms omboenda kufamasi achinotenga mushonga waanofunga kuti unogona kumubatsira nguva yese achitenderera achidai chirwere chinenge chichikura vanhu vanozongoenda kuna chiremba Kana zvese izvi zvaanenge aedza zvaramba kushanda, saka tinoda kuti tikukurudzirei kuti pese pamunoita maproblems ane chekuita neutano hwenyu mukurumidze kuenda kuna chiremba nguva ichiripo musatenderera muchienda nekune nzira dzese idzo ndo zvinozoita kuti vanhu vasvike pa83 percent vanhu vanouya cancer aya pastage 3 nestage 4 saka zvakakosha kuti tigare tichienda kunoona vanachiremba vedu nguva dzese for mascreening nekuudzwa information iri correct maererano necancer tinotenda nekuteerera kwenyu tinotenda
uh, maybe thank you so much uh, dr nyakabau and thank you so much dr makova

Thank you so much again. And you've got a question?
Thank you, doctors. Ndaona mataura zvemishonga yechibhoyi. Pane chinhu chimwe chamasiya Maprophets aya kuri kuenda vanhu vachinonzi vari kubatsirwa e, ndokumwe kwamava muchifanirwa kutaura zvakanyanya zvamaifanira kuisa maprophets akuuya aya ari kuti tiri kurapa cancer amuna kwaaisapo anofanirwa kutaurwa nezvavo ari kunyepera vanhu thank you
um, idama rakanaka